Мөхтәрәм җәмәгать, мин туры эфирда, ләкин мин ике телефон белән эшлим. Шуңа күрә бу телефонны менә зур телефонымны өстәлгә куйдым. Хәзер үк бу туры эфирны карарга ашыгыз, барыгыз да, аннары мин аны иншалла саклап калачакмын. Мин хәзер шалтыратам. Фирдүс Тимаевка. Аның телефонын җыям. Туры эфир минем бу зур телефоным стелдә ята. Шуңа күрә мин аны Угу. Алло. Ишетеләсең, ишетеләме? Хәзер минем э, Ничектер килеп чыкмады әле хәзер, гафу итегез. Мин туры эфирда хәзер Фирдүс Тимаевка шалтыратам. Ничектер кайвакыт килеп чыкмый ул. Андый гына хәлләр була инде. Мин туры эфирда Фирдүс Тимаевка шалтыратам. Хәзер Традым инде мин тукта.

Ике яшьтә Седой. Ике яшьтә Седой. Син инде бу... Радиода, радиода Сиридос Илидос. Радиода, радиода чыгамы, чыктымы, Бу прямой эфир Инстаграмга бара, кеше карый. Аннары мин аны яздырып калачакмын, ләкин монда бер нәрсә күренми, чөнки зур телефон өстәлдә, кечкенә телефон минем кулымда. Чөнки сине белән Мин әле генә индус Таһировка шалтыраттым, сиңа шалтырата алдыннан безнең академик. Мин аңа әйттем, мәдәм җан исәбен алу вакытында, халык санын алу вакытында, мин әле беренче тапкыр аны ишетәм, мишәрләр дип, татарлар дип яздыру булачакмы? Ул әйтә, андый әйбер булырга тиеш түгел, без бер милләт, Себер татарлары дип тә яздыру юк, болгарлар дип тә болгатмыйбыз, татарлар дип. Син бу чирактан ничек уйлыйсың? Җәмәгать, мин үземнең мишәрлекне дә, мишәр икәнне дә укып бетереп, Динагурскида укып бетереп, Алматка яшьләргә килгәч кенә белдем. Мин чыннан да белми идем. Без үзебезнең Аксунда яшәгәч, Алматка эшкә кергәч, миннән килә шәһәр, шәһәр дип, аннан теге кирки балык түгел, мишәр кеше түгел дигән сүзләрне атла иде. Анда әллә үпкәле, әллә шаярга, шаярга. Һәм менә шунда дүрт ел укып, менә мин дүрт ел эшләп, мин аңладым үземнең мишәр икәнемне. Берсен әйткәндә, аны бүгенге көндә дә минем вакытымдан киләләр.

миңа кадәр бабай бардан килгән сүзләр бар, акцентлар бар. Э, э, Берсенә терәк кирәк, Себер татарлары бар, Питер татарлары бар, э, Крым татарлары бар, Мишер татарлары бар, башка татарлары бар, һәм башка һәм башка татарлар бар. Бу теге берсенә әйткәндә без барыбыз да бер милләт. Ә монда Теге вакытта Улян киргә килеп, мондый сүзләр куерту, бу кешегә, кешеләргә нәрсә әйтим инде. Алар бит татар дөньясына бер тиен файда китермәгән кешеләр утыра. Бер тиен файда китермәгән кешеләр утыра. И үзләренең аңгыралыгын күрсәтеп утыралар. тарихны белмичә, тарихны белер белмәс. Минем мишәр вперед дигән сүз, ул шул ук татарларны вперед дигән сүз. Аны әгәр дә менә менә шул аңлатам. Аннан шул Гулянскийда анда мишәрләрем дигән ансамбль бар. Шул Илсия Бәдетдинованың, кстати, унел элек алар үзләре сиңа мишәргә монда гына урын бар дип үзләре туры әйтүчән.

Аннан иң беренче Бауман урамына флаг күтәреп, Качамар рузда мин чыктым. Аннары миңа прокуратурадан шылтырып тотылар. Фирдүс, әгәр саң бала чыксаң, э, э, ни толпа чыган өчен без син э, эш кузгалтабыз ди. Аннан туктый алмадым. Шул килеш йөрәк тынышын алмады. Арчада Габдулла Тугай туган көнендә дә халыкны площадька җыеп туган телен җырладык. Исегездә булса видеосын да күргән идек. Бүгенге көндә дә программада Әле менә һай ел ярым китеп пандемия белән сындырылды. Мин иң беренче чыгышым минем анда Татарстан флагы тора. Любой шәһәргә барсаң. И җилләр сүз сатып торалар, радиога имеш яшәр акцент булырга тиеш түгел. Ә без нишләргә тиеш? Шул Мәскәү татарлары менә диджей радиолар җырлый алар. Чепси мишәр акценты белән җырлыйлар. Аларга нишләргә кирәк? Димәк, без хәзер безне аерып үз кеше түгел дигән аңлаташ түгел.

Чак атырдың инде, малай, менә. Теге, ну, әллә нәрсә инде. Ну, киләсеннәр инде, димәк, журналистларның эше юк икән, каяндыр алырга, калып көтергә кирәк бит инде теге. Бу, бу язу, бу язу, беренчедән безнең президентыбызны хөрмәт итмәс. безнең татар милләте хезмәт итмәс. Һәм теге безнең никтер унижать имеш э, радиоларга, татар мишәр акцентлы һәм калдыкларга сырларга тиеш түгел, мишәрләр тигез дигән сүз халыкны аера. Юләрлек бу, әле моңа кадәр моңа бер сүз күрмәгән, э, күрмәгән иде. Һәм э, бер кашанда мондый бер татар районнарына килеп, миңа бер кашанда килеп әйткәннәре бит. Нигә шулай итәсең? Алар чөнки тарихны белә. Халыкны теге халык белән бер булырга кирәк. Мин Азнакайда дүрт ел эшләгән. Мин татар шәһәрендә, Азнакай шәһәрендә дүрт ел эшләдем. Алар мине бүгенге көндә үз уллары кебек, үз уллары кебек кабул итәләр. Менә сез үзегез уйлап карагыз. Һәм минем ишәр дип анда бүгенге көндә дә әйтәләр, безнең ишәребез диләр әле алар.

Белергә кирәк. Бездә безнең артистта моны җитен иде. Ат дип яшәбез без. Бу без артында яшәгән беләбез, аңлыйбыз аны, но нишли инде. Аны бер ибәр шәп булмый җәмәгә. Менә монда язганнар бик вакытында синең бу җырың анда реп та бар, патриотик җыр, каз тәннәре чыкты, бу җырыңны да яшьләр күтәреп алыр дип язганнар. Аты халыктан тора инде. Без менә бүлгесенә чыр юкка гына язылмаган. Ул эшләр кисә генә язылмаган, җәмәгать әле анда язганнар. Янәсе менә Фирдүс шушай Фирдүсне шулай, ну, Фирдүсне шулай сөйләүгә бу җыр язылды дип. Җыр беркемдә язылмый. Бу җыр өстендә ярты ел эшләдек без. Димәк, минем ярты ел элек, димәк, минем бер ел элек, димәк, минем кечкенәдән үк андый хыял булган, андый җыр язарга булган. Бу вечерлар ярты ел язды. Клипта да беркемдә генә төшереп булмый. Клипны берай яптылар аны. Ә монда шул көнне клип төшердә та шул көнне нейди тизрәк видео кызларга мен әйттем, давайте тизрәк ясагыз әле, чыгарыгыз әле кызы өчен. Итеп карасыннар әле. Мин кемнәрне аерам бит. нәрсә минем татарлар җырына мишәрләр кысылган что ли нәрсә сүзе иде ул нәрсә дип әйтте шарттан да минем кайбер япиге менә ну мин аңлыйм кайбер журналистлар шулардан пиар да басалар инде теге миңа да бик күп шалтыраттылар инде мин бөтен әйберне аңлыйм ну бәлки татар халкы грузлы акыллы халык үзебезнең аңгыраулыкны белерекмәс баш белән авызыңны ачып, нәрсә сөйләгәнеңне колаң ишетергә тиеш. Имеш, минем концертка килгән дә шаярулар шамаган. Килмә. Сине кем чакырасы минем концертка? Минем частный концерт ул, дәүләт концерты түгел ул. Мин анда берни закон нарушать итмим, налогымны түлим, арендамны түлим, авторские праваларымны түлим. Мин нәрсә нарушать иткән? Ичо мин халыкны сырыйм икән, кем мине бүген кунакка алып кайта, кем мине бүген мунчага алып кайта дигән сүз ошамаган. Безнең мишәрләрдә, мәсәлән, кунак чалу беренче урында тора.

Әйе, әйе, әйе. Кешене иң беренче ниндидер сый хөрмәт белән теге сыйлау, каршы алу, ниндидер теге ни ничек күңелен күрү, ул эзләп мунча. Бар мунча кереп чыгасыңмы, мунча керәсеңме, мунча яратасыңмы? Мәсәлән, алдыга китә, хәзер сезгә бәйләнергә. Һәм менә Сөйләрбез, әйтәмбез теге, нәрсә сөйләгәннәрен, ниләре белми. Имеш, әле алар буфка кереп утыра бит, акчаларын түләп кергән диярсең. Нахал кешеләр бушка кереп утыралар да инде. Аннары бер чәйнәп утыра. Акчасын түләп кергән минем тамашачы, минем турыда бер кашын да сүз әйтми. Кичә анда шәледә. Анда нәрсә акылмар. Анда теге Рәшидә Пайсымны, Рәшидә Пайны, не, теге кызыклы шигырьләр чыгаралар. Мәш китереп, мәш килеп беттек без анда менә. Как будто бер теге зур бәйрәм барган кебек концерт Тактык шулай булырга тиеш ул. Анда нәрсә мин хәзер әгәр тәртипле, тәрбияле концерт тыңлыйсылары килсә, бүгенге көндә бик күп алар тыңласыннар, вообще проблема юк. Тыңласыннар Фирүз Кагировны, тыңласыннар Ришат Туфатуллинны, тыңласыннар кемнәр анда бик күп бит инде бездә, на самом деле. Элитный, тәртипле концертлар бик күп тыңласыннар. Бер кемгә дә запрет юк. беркемгә дә ни юк. Ну, э, димәк, минем миңа унар, мин унар ким хәзер куям икән, димәк, тамашачы болай гына килми. Димәк, нәрсәдер бар, э, э, ничектер, нинди бер стресс чыга торган, нинди режиссерлар бар, нәрсәдер дөньяны тора торган нәрсәдер бар. Бар, кеше болай гына килми. Шул ук Ульянскида без артан ике концерт, без хәзер биш концерт куябыз Ульянскида. Бу дөнья рекорды хәзер. Бүгенге яшьләр арасында. Концертларың кайда була соңгы вакытта? Хәзер менә э, хәзер бит әйтәм, автономиядә Светловский автономиядә чыгып чыктылар хәзер. Клибыгызны Евразия ассамблеясына куябыз диләрме? Теге безгә наоборот безне э, топовый артистларны Михаил Васильевич. Менә алдан бара торган артистларны души китергә кирәкми. Булырга кирәк бит. Кирдән үз кочагыңа алып, без салып яшәргән. Без теге кая нәрсә әйтсәк, шуны яшьләр белмик. Без үзем белән наоборот. Теге, грубо говоря, битрек кирәк. Использовать кирәк кирәк дип әйтимме, теге менә ниндидер нәрсә әйтә сүз бар икән. Милләт буенча, тел буенча, җыр буенча. Бер ел җырлар җырдым, шәһәрләрдә, районнарда, мәктәпләрдә, бөтен зал тирәләп бүген. Син Инстаграмда да баш күзләр баш барасың. Соңгы вакытта концертларың кайда була? Менә халык тыңлый, алар да көтеп торсын. Минем бөтен концерт графигы Дашамрабый Миләя булган Инстаграмда. Шуңа күрә ул мишәрләр кирәк дигән сүзне мин бүгенге көндә дә алып барган бу дигән чәй. Сәмсәри дисәк. Аларның сүзләр белән генә мин үземнең яшәп белгән сүзләрне бер касымда үзгәртмим. Минем менә сине тыңлагач, шундый фикер туды, Юрий, синең нервыңны бозарга телиләр. Тынычлыгы бозылсын дип. Менә син шушындый Юкмы? Әгәр дә Әгәр дә минем минем нервы белән нәрсә генә бозарга может. Әгәр дә минем әниемне оскорблять итсәләр, баламны начар сөйләсәләр, ана мин теге Инстаграмда бит гел яклап язам. Хатыныма теге оскорблять итсәләр. Менә шул вакытта не то что нервы, теге бала турында язсалар инде, ана бер язган, синдә генә булган бала, нәрсәсе бар инде моның дип. Ну, ошамый икән, карама минем балага. Мин бит аны шакланып чыгарам. Кечкенә нәни итеп биеп, җырлый, бии инде үзенчә. Бер шатлана, шушы уян булу йөрәгенә генә килеп торабыз. Теге кешенең эчендәге нине шаккатам мин теге. Ярар, миңа язсыннар. Но минем бу әйтергә дөрес әйткәндә исем китмәде. Мин, минем исем китте, Неужели теге, ну, шушы килмәс инде. Неужели безнең башка проблемалар күп бүгенге көндә? Бу тел проблемасы. Теге китәрбез киләр журналистлар. Чыгыгыз китәрбез. Без дә чыгабыз. Алайга китсә инде. Фразалар безне айрай. Бу җүләрлек бит бу, просто җүләрлек. Ә, алайга китсә, нишләрләрдән безнең яр бүгенге көндә менә нинди генә танылган шәхесләрне ал, танылган шәхесләрне ал. Абдулла Тукайдан кала анда 90 процент шәхесләр безнең яшьләрне сыктылар. Нәрсәгә аерып нитеп дураканып ятарга, бу җүләрне. Ну, үзләренә карасыннар инде, мин нәрсә дим, мин сүзем юк просто. Ә, и главный, менә беләсең нәрсәгә кызык? Менә нинди генә совещаниелар уздырсалар да, раз минем турыда сүз кузгалган икән, нигә сез безне чакырмыйсыз? Чакырыгыз безне. Нигә безнең арттан сөйлисез? Менә мин шуны аңламыйм. Чакырыгыз менә, чакырыгыз. Кемнәрнең ачулары килә, кемнәрнең сөйли торган сүзләре бар, чакырыгыз. Проблемасы юк. Нәрсә алар хәзер мине шулай шушындый сүз белән алар минем исемне юк итәлмиләр. Алар киресенчә, шул Пенза, Пермь, Мәскәү татарлары һәм башка башка җирдә Самара, Гулян, шул Гулян татар, Гулян мишәрләренең теге асуларына кабырдылар. Нәрсә белән? Менә үзләрен аерып аерып яталар. Әле моңа кадәр кайчан да андый нәрсә булмады. Ну, җүләрне инде бу. Минем монага бер исемрәк киттем, әйтәм, неужели? Яшьләре бар, яше бар, акылы юк. Әле ничек арып та киттем, что мин яшь килеш, аңа кадәр акыллырак та алып чыктым икән әле. Әле нинди генә үземне җүләр дип йөрәйдем. Мин вообще акыллы, акыллы малай булып чыктым. Фирдүс, мин сиңа тагын акчарлактан шалтыратырмын шушы көннәрдә. Сиңа сорауларым бар. Бу темага гына түгел, бүтән темаларны да күтәрәбез телефон аша. Пожалуйста, проблема юк. Шуңа күрә миннән шалтырату көтеп калырсың, Алла бирса. Һәм инде шундый сорауны гына бирим, менә син ничек тынычланасың гадәттә? Мин нәрсәгәдер, мин аны әгәр хәзер сүгенергә дә ягымый бит әле беренче җыелыр белән. Әйе. Мин аны, мин аларга э, соңыннан гына укыдым мин аларны. Алар комментарий яза идем, мин теге болай биттереп аңлатып утырмый идем инде, сиңа теге культурның артын кебек. Ике сүз белән генә бу аларны фасыла итә инде, шуның белән санын тынып сана инде мин. Без бит инде яратар безгә теге э, э, андый әйберне, андый әйбергә теге җавап биреп, авыз пыстыратып утырганча, лучше Кигенәсен әйтеп басып әйтәсен дә. Ну, түгенергә ярамый малай. Хәзер үземне иретәм культурны э, сөйләшергә, культурны язырга. Шуңа күрә теге мине халык тәрбияли, бар инде минем без бит инде беребез бер теге э, без барыбыз да шул кешеләр теге фәрештәләр түгел һәм э, мин критиканы принимать итә беләм халыктан Шушы критиканы принимать итү белән мин үземне тәрбиялим. Мин үземне эшлим. Сүз дә юк, авыр. Минем өчен җиңел нәрсә түгел ул. Чөнки кызулык бар, алтын алтына халык алтына белә. Даже кешеләр кайберләре специально провоцирует итә. Болай да, болай да. Ну, әкренләп мин уже өйрәнә башладым, даже нигә дә бирелә инде. Теге элекке грубо җавап бирсәм, Берсе язган бит. Зур малайың белән шөгыльлән, зур малайыңны яратмыйсың, но синең ни эшең бар? Син бит белмисең, нигә мин аны чыгармаган? Может, аның чыгасы килмидер, может, аның ояладыр, может, алай, может, болай. Тик менә белмичә, беркайчан да сүз куертып, андый сүзләр әйтергә ярамый. Ә может, ул безнең больной темалар. Синең балаң тәк кисеп яшәп белмиме? Ну, ярап белми, шуннан нәрсә? Может, ул минем менә иң авыр ниндидер, может, специаль баланың кәефен күтәрәсе өчен чыгарам. Бу бит тоже бик күп монда нюанслар. Теге әзрәк теге сүзне әйтер алдыннан, кешегә уйларга кирәк, туктале, ярый микән әйтергә, ярамый микән әйтергә. Мин моның бу сүз белән кешене үпкәләтми икән, рәнҗетми икән дигән ниләр бар. Ди, нишләрләр диләр дә. Безнең яшьтә иң көчле, нәрсә генә дисәгез дә, без обиды, конечно. Что нурлар, что чиста, что шул ук менә мин әйткән шәһәрләр, мин әйткән яклар. Анда иң көчле, шуңа күрә иң беренче Теге без дә бу кешелерәк. Һәм әйтә торган сүзне без турысын әйтәбез, чөнки мин күпкәм рәнҗешкән. Ул әйтә торган сүзне әйтә. Чөнки һәр вакытта да ниндидер сүз әйтер алдыннан уйларга кирәк. Колак тәләне онытмаска кирәк. Туктале, колак тәләмен узып, бу сүзләрне сөйләмим әле. Шуңа күрә теге шул инде. Ул бер теге теге танылган артист булу бер яктан җиңел дә, икенче яктан бик авыр да. Җавабым бик күп бүгенге көндә хәзер бигрәк тә хәзер менә минем өстә җавабым бик күп. Менә мине сөйли торалар, яза торалар хәзер инде политика бик мәшһүр булалар, алай мәшһүр булалар, былай мәшһүр булалар. Без кенә булса да, моторын әйттереп, уртак сайлап, тыныш кына торырга тиеш. Менә синең белән монда килешәләр. Хәзер кеше авызыннан ни сөйләгәнне белми шул дип язганнар. Чыннан да безне син өйрәтәсең, чыннан да кеше бераз уйларга да тиеш сорау биргәнче. Син үзең безне өйрәтәсең, ничек яшәргә. Монда бит инде беләбез, видеолар да куябыз, кайберләрен төртеп куябыз. Ну, нәрсә куйым, гел нәрсә кал, туган як турында куйм, итебенә басып, гел хәзер бер теге бер шигырь килеп китте, алай гына җәмәгать куйды. Шаярулар да була, кызыклар да була, ансы да була, монсы да була теге. Шуңа күрә теге халык салам хәзер Ну, белем, минем инстаграмга специально керәләр инде, потому что күзесе язма. Фирдүс, синең инстаграмга керәсе, миңа рәхәт булып китә диләр инде. Һәр видеоңны көтеп аламыз диләр. Шул куям ул, яны көтеп алабыз диләр. Шуңа күрә беләсме теге, бар нәрсәне дә уйлап ятмыйм инде, Мика, аңа карап кына мин артка чигенәлмим бит инде. Димәк, минем мин исемне ясаганмын икән, димәк хәзер Нигә әйтмиләр? Халык мине ярата икән, мин нәрсә өчен газ? Менә мин дәвам итәм инде. Бәйрәм эшләми, дәвам итәм газ. Җырлавымны дәвам итә. Бу татарлар дигән җыр инде киресенең репетиторларга менә шул. Мин язучыларга, мин яшьләргә маңгайларына пырта булып

Бу минем сүз юк бит, анда искә кызган инде, алай булай да бигә кызган бер сей. Сиңа уңышлар. Мин аларга кстати бик рәхмәтле. Менә шушы кире язмышлар аркасында да безнең теге плохой пиар тоже пиар, черный пиар тоже пиар. Шуңа күрә кайберләре бәлкем акча түләп яздыралар. Теге сала, теге салавы табай бит бер вакытны Мәхим Михамовый яна килгәндә, эх, Михамовый, мин турда кил, теге начар килгәннәр бит, теге, ну, дип шулай, теге, йөрәкләнеп килгән дә инде, ярсып, кәефе бетеп, Михамовый әйткән, килер бар, син әле мондый сүзләрне, пиарны пычак җиләттереп яздырачаксың дигән. Менә шуның кебек

Әгәр менә бит Татарстан флагы урынына или шул ук татарлар җыры җырлаганда берәр акча аккан ишерләр дип язсам, вот мин әйтеп рейв чыннан да не кошып киткән монда. Шул кисатыр Татарстан флагы ишерләр без бүгенге көне Россиянең концертына бармадык хәзер. Вот. Менә Татарстан флагы бүгенге көндә дә без күтәреп йөрибез. Любой шәһәрдә дә. Просто әзрәк теге кешене нәрсәдер сүз әйтер алдыннан. Ну, да инде мин әзрәк теге концертларда булып бар инде минем әзрәк шаяруларым да сыламы сыла. Ну, бит мынасы минем шәхси концертым, ошамый икән килмәгез, проблема юк. Мин дәүләттә эшләмим. Рәхмәт яусын сиңа, Фирдүс. Алло. Иртәсең уңышлар, уңышлар, уңышлар. Мин сиңа шалтыратырмын. Мин, кстати, үзеңдә буа мишәр түгелмесең әле? Минем хатын мишәр, буаныкы. Менә мишәр хатын белән яшим ничә ел. Ну, шуңа күрә менә син менә ничек матур яшь күренәсең. Шулай көлим әле. Рәмис Латипов ярата бу көлүне. Юк, юк, җәмәгать, теге, э, менә мин журналистларга әйткән барын таңлыйм алар бүгенге көндә, аларга бик авыр, чөнки Инстаграмда хәзер без үзебез, менә шул тема, ул үзе журналист, үзе артист, э, чөнки халык мине прямой кофе. Әйе, әйе. Неге бездә хәзер минем сүздән алып, аларның язуы уже халыкка кызык түгел. Алар хәзер каяндыр эзли инде, катына инде, алай итә, болай итә. Аларны да аңлыйм, но есть какие-то нюансы, которые тебе э, бәлкем аларга алайлар кирәк тә булгандыр.

Алар аларга карап концерт та туктамый. Шуңа күрә әле менә гафу исмок сигар скоро. Менә гафу атна да флеш исмок сигар, менә, кстати, бүген мол сигар менә. Районнан татарлар чарынар, күлмәкләр киеп, татар күлмәкләре киеп, матур мәтер берәр минут видео язып төшерәгез, мин инстаграмга куям дип. Мин моны диге. Шуңа күрә исән булыйк, Сау сәламәт булыйк. Безнең Татарстанда проблемалар бик күп. Монардан башка да ул проблемаларны чишергә тырышыйк. Быел татар теле бик юан теле, шуңа күрә инде җыпар белән баш, башларын күтәреп ятмасыннар. Анда фәлән миллиардны, фәлән миллионны акча выделять ителгән диде. Әзрәк миңа да бирсеннәр. Бездә берәр нәрсә казынырбыз.

кечкенә телефоннан шалтыраттым менә хәзер куйым әле мин монда тукта булмады әле бу ә мин токка да куйган идем телефонымны чыннан да мишәрләр дигәннән фирдүс тимаев бит дөрес әйтте менә мин ничә еллар буе буа мишәре белән яшим Бу минем карчыгым. Бу Амишәре. Кайсы авылдан икәнен әйтмим инде. Кайтып тагы безнең өй янына килерсез. Хәзер инде менә теге шундый хыялым бар иде, үземә аерым фатир алу. Менә үзем генә теге үзем генә тору дигәнсе инде менә язу, сызу шулай фатир алырга насыйп булды, Аллаһ Тәгалә насыйп итте. хатын элекке фатирда калды элек инде башлаган чорда мин татарстан районында яшәдем булды инде хәлләр анда кайнана хатын кызым улым үлде бит инде э, кем була инде кайнана хатын, мин, кызым, улым үлде инде заманында. Шуңа күрә менә Фирдүс Тимаев белән турыдан-туры эфирга чыктым инде мин, аңа шылтыраттым. Без аның белән инде электән үк аралашабыз. Беренче тапкыр әле ул бик каты таныл, бик каты танылмаган дисәм, дөрес әйтмәмен ки, иҗатының башында дип әйтәйин, иҗатының башында мин Акчарлыктан аның йортына кайттым. Аннан соң ул безне алып китте әнисе авылына, туган авылына әнисе анда безне каршы алды. Туганнары да бар иде. Шундый очрашу булган иде. Моннан ничәдер еллар элек, хәтердә түгел инде. Анда мин кайткан идем Акчарлыктагы эшләүче Нәзилә белән. Һәм әйтәсем килә, менә бу турыда мин гел әйтәм, гел кабатлыйм, ләкин кеше шуны оныта. Әгәр дә син кешене күтәрәсең килә икән, аны сүк. Кеше сүккән саен югары күтәрелә акыллы кеше. Әйе, аңлыйм мин, бик күп кеше көнләшә, үлеп көнләшә. Хәтерләсәгез, заманында Хәния Фәрхи турында да гүре нур белән тулсын, табын җырчысы дип әйтәләр иде. Ә әлегә хәтле хатын-кызлар арасында Хәния кебек җырчы юк. Ничек килеп чыга ул сәхнәгә? Гөл кебек, яулап ала залны аны бит сәхнәне сәхнәдә булмаган кеше аны аңламый тамашачыны яулап алу ул бик зур әйбер минем дә менә фирдүс тимаев кебек концерт куясым килә хотя бы бер концерт уникста куя алмыйм мин аны Анда аренда түләргә кирәк. Халыкны җыярга кирәк. Бөтен нәрсәгә түләргә кирәк. Менә без кибеткә кереп бушка әйбер ала алабызмы? Хәзер кеше аптырый. Ничек инде түләргә? Түләргә инде. Бушка кереп әйбер ала аласыңмы менә? Кибеткә кереп. Бирәләрме сиңа? 16 сумлык анда белмим. Ничә сумдыр хәзер ипи? Оныттым инде. Ипине дә бирмиләр бит. Менә ипием юк, бирегез әле дип килеп керсәң, бәрәңге, арзан инде ул кишер, аннар тагын нәрсә анда. Кәбестә бирмиләр бит. Менә легенда дип язылган чыннан да, кемдер инде бу Фирдүс Тимаев, әйе, легенда бирмиләр. Шуңа күрә кешене сүккән саен ул әгәр акыллы булса улныгы ул югары күтәрелә менә мин ул турыда һаман әзерлим әле акчарлыкка биргәнем юк ләкин сезгә алдан әйтеп куям аяз гыйләҗевны шулай ныгытканнар язучы гомер буе тәнкыйтьләп аның әсәрләрен э, теге обсуждать итеп былай ул тегеләй ул алай ул былай ул дип ул ныгыган ныгыган һәм тагын бер тапкыр ныгыган драматург язучы буларак Ә инде кешене юкка чыгарасың килә икән, аны мактарга кирәк дип әйтүчеләр бар. Мактасын яны көне-төне. Көне-төне макта. Һәм кеше юкка чыгачак. Мин хәзер мине мактасалар да аптырап карыйм, нәрсә өчен бу мине мактый дип. Сүксәләр дә аптырап карыйм. Нәрсә өчен бу мине сүгә?

Мин бит әйткәнем бар, менә бер тапшыруны аның алып баручысын минем күрәсем килми. Мин аны карамыйм. Һәм сезгә дә әйтмим кем икәнен. Чөнки ул кешегә ул бик көчле реклама булачак. Ул бит начар дигән сүз түгел. Бәлки мин аны көнләшәмдер. Ник мин дә шундый тапшыру алып бармыйм дип. Ансы да булырга мөмкин. Ләкин менә әле мин Рухаил Зәйдулла белән интервью эшләдем. Шуны язып утырам Акчарлакка. Мин аңа әйтәм, әйтәм, бер шагыйрь турында сүз бара. Монда әйтмим инде. Ну, Акчарлакта ул чыгачак, мәдәм көнләштеңме аннан? Нишләп мин көнләшим, дошманлашим ди, ул бит иң беренче чиратта үзеңне үзең бетерү. Әгәр син кешедән көнләшәсең икән, менә көнләшәсең. Син иң беренче чиратта үзеңнең сәламәтлегеңне, организмыңны бетерәсең, юкка чыгарасың. Молодец син, мин сиңа кул куям. Үзеңне үзең бетерәсең. Менә бит хәзер кем беләндер җырсаң, шул җырчыларны сөйлиләр. Нәрсәгә кирәк ул безгә? Миңа ул эш буенча кирәк. Менә мин элек элек кайтадыр ием, мәсәлән, ниндер җырчына интервью алып, хатын әйтә, ой, ул кияүгә чыкканмы, аерылганмы, өйләнгәнме икән белмим. Ничек инде белмисең, әле генә интервью алып кайттың бит. Мәтә мин интервью алдым эш буенча. Миңа үземә кызык түгел ул. Ул җырчы аерылганмы, өйләнгәнме, аның 5 баласымы, 15 ме, 25 ме, миңа ул кеше буларак кызык түгел. Эшем буенча гына кирәк. Шуннан соң ул бүтән миңа андый сораулар бирми башлады. Баласы бармы? Баласы юкмы? Ансы аңа кирәкми. Ансы миңа кирәкми. Шуңа күрә, әгәр дә кешене сүгәсең икән, син өскә күтәрәсең. Шуңа күрә үзегезнең тормышыгызны карагыз. Үзегезне карагыз, оныкларны, балаларны, тормышны менә бүген, хәзер нинди тормышта сез? Ничек яшисез? Һәм менә өлкән агайлар белән сөйләшсәң дә алар шул нигә кереп китә политикага күптән череп беткән сталин но торгызырга иде дип әйтүчеләр бар мин андый сөйләшүләрендә яратмыйм андый сөйләшүләргә дә журналист буларак интервью алырга могу ә болай сөйләшмим чөнки миңа кызык түгел теге анда кереп китеп журналист буларак әйе эшең бара газетага бирәсең язма килеп чыга минем эшем әгәр дә минем эшем ул булмаса минем эшем мәсәлән булса бүгенге көндә мин фермада эшләсәм агроном булып кырда мин агроном эше буенча йөзер идем Мине бер тапкыр шулай кайдыр мин Рыбныйда Наилә Арга янына кайттым кунакка. Күршедә аш үткәрделәр. Мин бер тапкыр кайткач инде өч кабер казыдым. Кыш көне иде әле бу. Өч мәет үлде. Бер тапкыр шулай ашка барабыз. Ашка барганда ярый телефонын алган, миңа Наилә шалтырата, кайт, мәет үлде бүген дә, ди. Әнекәем, ашка барабыз бит инде. Мәет үлгәч бит инде, күмгәч, соңыннан аш үткәрәләр. Мин шул көнне иртә белән торгач кына уйлаган идем. Кар яуган иде, зур, күп булып. Мин уйладым, мәйтәм, бу кар шундый зур кар, күп кар яуган инде, иеп-иеп. Әйтәм, бүген мәет булса, ничек кабер казырбыз? Һәм шул көнне кабер казырга туры килде. Анда бөтен авыл ирләре төшә, авыр түгел икән ул. Мин өч кабер каздым беренче тапкыр. Ул авыр түгел, бергә булганда. Бераз генә казыйсың да, икенче кеше сикереп төшә э, кабергә. Анар өченче, анар син төшәсең. фәлән дигән. Шунда э, Монсехейкина булган күршеләрдә аш уздырдылар. Теге кемнедер күмгәннәр ие. Хәзрәт утырган. Мин иң беренче кергәнче үк хуҗадан яисә хуҗабикәдән сорап алам. Минем каршыда кемнәр утыра? Чөнки миңа әңгәмәне алып барырга кирәк бу кешеләр белән. Миңа әйттеләр, синең каршыда утыра агроном җегет. Все булды. Миңа бер генә сорау бирдем. Шуннан сөйләп китте, китте, китте, китте. Сыңыннан авылда сүз таралган. Ай, яй Габдрәхим Хәлим икән дип. Миңа бер генә сорау бирдем, чөнки агроном. Агрономга сорау бирдем. Әйтәм, иптәш агроном, исемен әйткәнмендер инде. Көнбагыш, мин әйтәм, җирнең маен суыра. Чыннан да көнбагыш утыртсаң, ул җирнең маен суыра. Аннан соң җир мае суырылды бит инде җирнең, ул хәл алырга тиеш. Көнбагыштан соң шул җиргә җир хәл алсын өчен әйтәм, нәрсә утыртырга кирәк? Шушы сорауны бирдем генә, ул сөйләп китте, китте, китте, китте. Ай-яй галим икән дип, сүз таралган авылда ай-яй, ай-яй бу Габдрәхим икән дип. Монда бөтенләй мин дә түгел гаеп в кавычках бу кеше бер кеше карнегадан сораганнар бит ничек син бик әйбәт әңгәмәдәшкә әйләндең мин фәкать кешене тыңлап кына тордым дигән шуңа күрә кешене тыңлап тору бик зур сәнгать без хәзер аны эшли белмибез шуңа күрә җәмәгать Иртәнлекран торуга ук гел мине сөйләгез. Габдрәхим, Габдрәхим кая барган икән? Көне төне йокларга яткач та гел мине генә сөйләгез, ярыймы? Һәм Фирдүс Тимаевны. Гел безне генә сөйләгез. Икебезнең генә. Әле генә Фирдүс Тимаев белән интервью эшләдем. Мин инде Фирдүс Тимаев белән эшләгән юк, Индус Таһировка шалтыраттым. Индус Таһировка шалтыратып, теге юлы ук интервью эшләдем. Барысын да куйдым. Минем Инстаграмда һәм Татар информда Шулай ук Фирдүс Тимаевны мактап сүзләр әйттем. Ул инде Фирдүскә барып җиткән. Аның белән сөйләшү булды әле генә. Һәм менә бу туры эфирны саклап калдырырмын. Аны тыңлагыз. Туры эфирны. Һәм шуны әйтәсем килә тагын бер тапкыр. Фирдүс, ул безне хәзер тыңлый туры эфирда. Әле генә аның белән сөйләшү булды телефоннан, туры эфирда. Синнән үлеп көнләшәләр. Шуны гына әйтәм, 90-нчы елларда Алла Пугачева стадионнар җыйды. Күз алдына китерергә, стадион халык шыгырым! Һәм шул ук вакытта бер газетаны алдым мин. Ватан Татарстан кебек зур газета. Шул газетада язганнар бер бит аны сүгеп һәм әйткәннәр. Шушы стадионга җыелган халык барсы да дураклар дип. ничек үчләрен алырга белмәгәннәр чөнки үлеп көнләшкәннәр һәм син әйткәнчә безнең бит бик калын зур тавышлы җырчыларыбыз бар җыйсыннар уникска халыкны халык шуларга килсен ник килмисең унышар көн концерт куйсыннар Бездә, гадәттә, татар җырчыларында мин кемнәр икәнен әйтмим. Көчле, зур тавышлы җырчыларның сәхнәгә чыккач беренче сыйфатлары менә мин, минем тавышым әйбәт, менә шушылай җырларга кирәк дип масаю чыга беренче сәхнәдә. Бу булырга тиеш түгел. Масаю килеп чыкты икән, мин ул концертны карый алмыйм инде. Ул концертта утыра алмыйм. Менә минем тавышым шушындай. Ә ул тавышны сиңа кем бирде соң? Аллаһы субхана ва тәгалә син үзең ясадың что ли? Әйе, син тырышасың, ул тавышны эшләү өстендә, әйе, ансы сәбәбен кыласың, ләкин бу тавышны сиңа Аллаһы субхана ва тәгалә бирде. Иртәгә ул тавышны алса, син кем буласың? Дворникмы? Шуңа күрә тавыш белән масаерга кирәкми. Мин менә дөньяга танылган җырчыларны карыйм. Бу теге эстрада өлкәсендә генә түгел. Анда эстрада Тина Тернер, Мадонна, аларны чыгып басуга мин аңлыйм. Нәрсәгә дөньяга танылган? Беренче чыгып басуыннан ук күренә. Опера җырчыларын карагыз, дөньяга танылган. Алар үзләрен гади тоталар. Ә безнең менә шундый тавышлы җырчыларыбыз масаеп килеп чыга. Менә мин кем, ә син кем? Син тавышсыз. Карагыз, Франк Синатраны Мой путь дигән җырын. Менә бу туры эфир бетүгә үк карагыз. Мой путь. Франк Синатра ничек җырлый ул анда? ничек үзен алып бара сәхнәдә. Өйрәнегез. Һәм бер урында ул бәби ди. Ягъни татарча бәби. Алар шулай әйтәләр бәби. Ә ул мондый эстрада җырчы гына түгел, Франк Синатра. Ул үз заманының бик шәп җырчысы булган. Хәзер дә ул җырны тыныч кына тыңлап булмый. Язып куйгыз Франк Синатра русча була инде Мой путь. Юлым. Тормыш юлым дип әйтергә була. Тормышым татарча. Ярый, бүгенгә эфирымны төгәллим. Сау сәламәт булыгыз. Исән сау булыгыз. Курай радиосын тыңлагыз. Акчарлак газетасы өстәл газетагыз булсын. Акчарлак газетасын укыгыз. Лично үзем барып тикшерәм, Габдрәхимнең язмаларын укыдыгызмы дип сорыйм. Укымаган булсагыз икеле куям. Ә инде Габдрәхимне яратыгыз.